Bon bonochi bonochi tur hende bon bini den Positive Media Curacao awe den nos programa Kiko Mas un programa basta interesante trobe ku siman pasá nos tabata di papia di chòf chabia nos tabata di papia di che pero nos ta tin un asprak ku nos ta tin ku hasi prèp kos ku tur hende ta papia di che kos ku tur hende ta kere ku prèp ta mihó solushon pa no haña HIV. Anto esey ta e tema den e programa Kiko Mas? Pasobra otro caminanan ta usa prep paso nan ta disciplina. Nan a no bo ta manera ami cu e pais Boneiru ta nan ta usando prep caba nan introduci prep pero bo tin cu bay un un un bo tin cu haya bo mes pa um bo tin cu registrá, bo tin ku wak anto bo tin ku disipliná bo mes pa bo hosé remedi. Nos ta bai, nos tin deur ta lika banan liña, nos ta bai di switch pa nos por bai kuminsá papia kuné deur ofor di e kos di prèp ei. Di eso laga nos duna un minüt pa nos switch bai serka deur.

Dudley, Bo nochi, bo minia trobe den nos programa Kiko Mas. Nos ta bay papia riba un tema cu hopi hende ta mira esey ta e mihor solucion pa no haya HIV. Prèp ta. Mihó solushon pa no haña HIV? Un tema ku hopi hende ta kere ku ta esei ta e mihó solushon. Dorothy nos ta e atrobe den nos programa Kiko Mas. Bo por splika au por splika hopi mas tantu derover di kiko e prep ei ta kome di bebe? Ok, bon tardi, bon tardi na tur bo oyente i televidentenan ku ta skucha i wak. Pa nos papia di prep ta kere e programa mester mas largu pa hende por komprendé pasobra pasobra eigelik prep ta algu ku hopi hende na Kòrsou no tin un informashon detayá kiko ta e pro i e kontranan di prep i kiko prep ta na promé lugá. Oke, esei ta un dje kosnan ku nos tin ku kuminsá na splika, anto mi ta tigi. Am, manera manera m'a bisa, ya, si, manera m'a bisa, prèp ta un kos ku eigenluk ami komo un persona ku ta traha den prevenshon ta kere ta algu ku dòkternan. i e enfermeronan ku ta traha den e parti aki mester duna mas splikashon pa hende por komprondé i wak e choice ku nan ta bai hasi. Prep ta un solushon pa hiv? Mi ta kere e ta un solushon basá riba e hende ku komprondé kiko e ta nifiká i kon bus'é i tende su mes na e reglanan. Pa un hende ku ta hiba un bida djis e ke usa prep komo un medio di. protekshon pero tòg e no ta kuida su salú seksual ni su salú mes anto mi ta bisa e ta komo un waste of time pasobra ta yega un momentu ku tòg bo ta pega ku hiv. Kiko ta prep? Prep ta para pa pre-exposure prophylaxis. Esaki ta un sistema ku ta yuda bo evitá ku bo por pega ku hiv pero e tin ku wòrdu usá promé cu bo yega na tin relacion sexual. Es decir, prep no ta un morning after pill cu bo ta bebe setenta i dos ora despues cu bo a tene relacion sexual. Manera nos sa, un morning after pill ta evita embaraso. Prep no ta esey. Prep ta algo cu bo tin cu usa prome. Bo tin cu bebe, bo tin cu haci un sorto di cur anto prome cu bo yega na usa prep. bo mester pasa den man di un dòkter. Dikon? Pasobra hopi hende ta pensa ku Prep ta shen por shento protekshon. No. Prep no ta shen por shento protekshon. E por yega máksimo di nobenta i nuebe, nobenta i seis por shento, basá riba kon bo bebe. Pasobra bo tin ku bebe un kantidat di píldora di Prep pa bo por yega na tin e protekshon ei den bo sistema. es decir no ta djawe pa mañan bo ta lanta bebe prep. Awor am kiko prep ta? Prep ta un remedi di hiv ku tabata existi kaba ku yama truvada. Ora mi bisa ta un remedi di hiv ku tabata existi e ta un dje promenan kiko bo ta kuminsá na kompronde? Esaki ta un remedi ku pa e ta pa hende ku tin hiv. Awor ki nan a transformele pa bo bebele pa preveni ku bo por pega kuné. Ok. Pues ta un antibiotika ku ta sumamente fuerte pa bo kurpa, fuera di antibiotika normal ku nos ta dei. I esei ta pone ku ora bo kuminsá na usa Prep, bo tin ku puntra bo mes, Pa ken Prep ta? Ken tene nan ku por bebe Prep? ken tene nan ku por usa prep. Den e kaso aki nos ta papia di hendenan unu ku ta den un relashon seropositivo, es desir un relashon kaminda un partner ta positif e otro ta negatif. Anto pasobra nan no ke bisti kondon pero e dos hendenan aki tin un relashon kaminda nan dos ta pareha di otro, es desir nan no tin chitmento pafó. En teorí pa nan por protehá un por protehá e otro nan ta kuminsá un tratamento di prep ku ta evitá ku e pareha ku ta negativo por pega den virus anto di mes momento e por hasi su relashon seksual ku su pareha ku ta positivo ku por atrabes di bebe remedi a yega na bira indetectabel, inefectabel, anto e ora y nan ta usa e prep pa proteha nan tur dos. Ok. Hendenan, hende hombernan cu ta den relacionnan homosexual, bisexual, tambe ta usa prep ora nan no ke usa condon. Nan ta usa esaki como un mes, un manera di proteccion, un manera di crea un proteccion den nan sistema pa nan no infecta. Hende muhénan ku tambe tin e mesun estilo di bida un ta den un relashon ku un hende hòmber ku ta highly positivo òf ta den òf tin no tin partnernan fas, nan ke protehá nan mes, nan ta husele. Prèp seka hende hòmber ta diferente seka hende muhé. Un hende muhé tin ku bebe mas ku un hende hòmber pa e krea e protekshon su porsentahe den su sistema. y a caba enan ta un diferencia. E hende muhe cu e hende homber cu ta bebe prep tur dos tin un diferencia den nan tratamento, den nan cur di prep. Ok. O pasobra e remedi aki ta algo fuerte ta pone cu pa un hende cu ta bay cuminsa usa prep e tin cu tene cuenta cu na prome lugar Kiko ta efektonan sekundario ku prep por tin? Meskos ku e remedi di hiv por krea náusea, sakamentu, doló na na stoma, diarea, doló di kabes, bo ta sinti bo manera kens, depreshon, doló di kurpa. Problema pa si si pa drumi mes un kos prèp tambe ta be hasi. Es i prèp tambe tin su efektonan sekundario. Es desi ora bo kuminsá bebe prèp bo ta pa bo ta pasa den e kosnan aki. Anto prèp por afektá bo igra i bo nier. Si bo no ta den si bo no ta den tratamentu. Blef? Si bo no ta den tratamentu, comensá si Winia ta bebé pa loco pero e no a bai dòkter ni nada, e ora e ta afectá. Pe su bo ta den. No, e tin e tin efecto riba e dos organonan ei. Ok. I ta pesey promé cu bo usa prep kico dòkter ta haci, dòkter ta mandá bo bai haci un test caminda e ta checa bo igra, bo nir, bo curason, i tur sobra organonan vital den bo kurpa. Anto esaki ta un kòntròl ku bo tin ku hasi kada tres luna. Meskos ku un persona ku ta bai bira medio di hiv tin ku bai kada tres òf seis luna bai hasi su kòntròl. Abo ku ta bai bira prèp mester hasi mesun kos. Awor, kiko ta e diferensia di e hende ku ta hiv positivo ku e hende ku ta bai bira prèp? E hende ku ta hiv positivo e sa ku esi ta su tratamentu, anto si e faya kuné e ta manda su salú atras. E hende ku ta bebe esaki pa haña un protekshon den su sistema pa e no pega ku hiv tin ku tene kuenta ku un kos, Prep ta pa hiv. Prep no ta pa malesta transmití seksualmente, den e kaso aki un gonorea un klamidia, un sifilis, un hèrpes, you name it. E ta eksesivamente pa hiv. Awor, si ora bo kuminsá bo tratamentu bo ta chit den bo tratamentu, ba bebe awe, ba kore bai sèks, bo no a bebe, ba keda sin bebe, bo ta bolbe kuminsá bebe, Konta ku bo ta pone bo mes na risiko di pega ku hiv. Pasobra manera m'a bisa pa bo krea e estimadamente e estimate pro, am, porsentahe di protekshon den bo kurpa bo tin ku sigui e tratamentu na pie de la letra. Ta meskos ku e hende ku ta bebe remedi di hiv. pa e krea un sistema inmunológiko ku ta protegé kontra dje viras, e tin ku bebe su remedio tur dia pa e por haña e defensa ku ta frena e viras. Meskos e hende ku kuminsá prep, e tin ku bebe su remedio tur dia pa e por krea e resistensia i e protekshon den su sistema, sino e no ta bala pena. E manera mi a bisa e no ta un morning after pill ku nos ta bebe despues di sèks òf ku nos ta bebe promé ku sèks. No, e ta un tratamentu. Anto e tratamentu aki ta e kos ku ta bai duna bo e protekshon pa bo por tene relashon seksual sin kondom, pasobra bo no gust'é, bo no ke bistié, bo no ke tin e dolor di kabes ei. Pero si bo no sigui bo tratamentu manera dòkter ta indiká, bo ta bai hañá bo ku komplikashonnan despues òf bo kuminsé riba bo mes sin bai buska instrukshon i informashon di dòkter, sin ku bo a hasi un tèst pa wak kon bo igra ta, kon bo nirnan ta funshoná. Pasobra e remedi por afektá nan di un forma si bo No sa cu e cosin no ta bay bon cu bo. Ta p'esey, un dokter tin cu haya bo test, despues cu bo haya bo test, anto cu e test bisa con bo ta para cu tur e organonan vital, eynan ta tuma e decision cu bo por cuminsa e tratamento aki di prep si of no. Pasobra si bo tin problema cu un di bo organonan vital, Definitivamente dòkter no ta bai duna bo e outorisashon pa hasié, paso dòkter sa ku si bo bai hasi el'e, e remedi mes lo bai sigui daña un e órgano ku por ta n'e momentu ei no ta funshoná korektamente. Ok, ke mendi tantu e hende hòmber i e hende muhé ku ke kuminsá bebe prèp? tin cu haci un control rigeroso, anto e control aki ta keda haci cada tres luna pa wak e efectonan cu e prep por tin riba bo organonan vital. Pasobra na e momento cu dokter mira cu algu ta bay malu e ta bisa bo, Wanta. Anto nos tin cu realisa cu e proteccion aki ta subi den e sistema dje hende si e hende ta sigui e tratamentu manera dòkter ta indiké. Anto, ke òf no ke, gusta òf no gusta, si bo ta bebe Prep, bo tin ku usa un kondòn si bo ta un hende ku tin un bida seksual djaki paya, tur dia, tur siman ku un hende diferente, pasobra bo ta eksponé bo mes na pega ku un malesa transmití seksualmente. Un hende ku tin un relashon so ku ta ku un pareha vas no tin e problema ei ora nan disidí di usa prep komo un forma di no tin ku usa kondom den nan relashon. Den tris di Sepina ei ku bo a para ke tripa che pasobra mi haña den mi inbox ku un hende ta bisa bo esei ta for di si man pasa mi haña den mi inbox ku e ta sèks pa e ta usando prep pero e ta seks, N sa di manera, no ku un hende, pero e ta seks ku tur hende. Kòmensá e Mayiki splike ku nò, e ta kore e risiko tambe di ku e pode pega ku hiv. Bo ta kere bo por splike pidi ei mas? Siño, mi ta kere pa hopi hende por komprondé ku, haló, si ta ku un hende bo ta bisa ten seks, e ora ei, pero fuera bo ta seks ku tantu hende, e risiko ta keda men koko bo ta pega kuné. Wak, E hendenan ku ta hasi e kos aki ta hendenan ku èg, èg, èg no ke yega na komprondé i apsetá responsabilidat ku nan tin ku nan mes. Oké. Bo, na, hopi hende ta pensa, M'a bebé lei, m'a kore, m'a bai sèks, el a protegé mi. Nò. Anto nos tin ku stòp di gaña nos mes. Anto, am, hendenan ku ta trata den salú tin ku stòp di gaña hendenan tambe, hinka nan den un mundu di fantasia ku no ta bèrdat. Bo ta na risiko di pega ku kualke malesa veneneriko si bo no ta bisti un kondòn ora bo ta ora bo ta bebe prep. Paso prep no ta protehá bo kontra un klamidia, no ta protehá bo kontra un gonorea, no ta protehá bo kontra un sinfilis. E ta protehá bo kontra HIV basá riba kon bo sigui e tratamentu. Anto si bo ta sigui e tratamentu di un forma iresponsabel, bo ta kore risiko no solamente ku bo por pega ku hiv, pero ku bo por daña un di bo órganonan tambe pasobra bo no ta bai kontrolá esei tampoko. Anto esei ta un kos ku hopi hende ta lubidá. Bo tin ku hasi un kòntròl. E hende ku ta sali bai merka, bai unda ku ta bai kumpra píldora di prep bisin ta bebele, nan ta pone nan mes na risiko pasobra nan no tin un informashon kiko prep ta. Prep ta un remedi di hiv ku ya no ta wòrdu usá mas bou di hiv den diferente pais pasobra ya kaba tin hopi pais ku a mordenisá ta usando e remedinan ku tin aktualmente. Pa hende komprondé, anto e antibiótik aki i ta fuerte anto e por tin efektonan sekundario riba bo sistema. Ke men di si bo ta un hende ku Bo ta bai tras di bo manera di pensa, bo cosa di prenta, ami no por kita bo di hasi loke bo ke hasi. Pero si mi por bisa bo cu un momento lo bo bai haña bo di ladi situacionnan ferfelu, pa cu bo organonan vital pasobra bo ta bibiendo e cosa aki sin bai controla na dokter, sin sa kico ta kico, kico ta pasando. Pasobra ami conoce caso di hende cu tabata bebe Prep a pega cu hiv. Pasobra e no ta shen por shento. Laga nos ta onesto, e no ta shen por shento. Mi a bisa, nada den e mundo aki no ta shen por shento. Ke men di, E mucha yonan ku hopi bia ta loko loko tras di prèp, prèp, prèp, prèp, prèp, prèp, prèp. Si bo no ta responsabel ku bo bida, si bo no ta responsabel ku bo salú riba niun nivel, No bai hinka bo mes di un laba timba ku prep, pasobra ta un otro responsabilidat ku bo no ta kapas di tuma ni di ni di apsetá ni di tuma na serio. Prep no pa ami prep no ta e solushon kontra hiv, e ta un manera di protehá e hende ku ta serio ora e ta hasié, pero esun ku no ta serio e ta pone su mes na risiko. Usa bo protekshon, ku ta bo kondòn, paga tende ku ken bo ta sèks promé ku bo hasié òf apstené pa evitá ku bo ta pega ku kualke kos. Pero komo ku apstenensia no ta un kos realístiko pa mi bisa, anto mi ta bisa si bo skohe pa algu anto bo tin ku skohe konsientemente tumando e responsabilidat di kiko e kos ke ta kome i bebe promé ku bo kuminsá hasié pa despues bo no hañabo di Watemala pa wak ta peor. Sali fe Panchi bo le kai den kandel atrobe paso bo no a paga tinu ba bai ta stasi loke hende ta bisa hopi hende ifo ta papia yen kos di prep aki na Kòrsou prep ainda no ta un kos legal prep ainda no ta un kos ku a wòrdu instruí i a wòrdu pone via di via di di gobièrnu òf Ministerio di Salú prep ta wòrdu hasi di un forma manera nan ta bisa under the table Tin dòkternan ku ta rekomendá setor pashèntnan pa usa prep pasobra nan sa e tipo di relashon ku e pashèntnan tin i nan ta den dje, anto pa yuda nan protehá nan partner ku no ta hiv positivo nan ta duna e deskripshon pa kuminsá usa prep. Pasobra e flòr e remedio remedi karu, un tur remedio ku bo ta paga dies flòrin p'e. Mente esei ta e realidat. Tur hende ke bai tras di prèp. Pero shonnan, kuminsá eduká nos mes kiko ta prèp, stòp di bai ta loke hende ta bisa o loke hende ta papia, bai bo dòkter, papia ku bo dòkter, buska informashon pa bo sa den kiko bo ta hinka bo kurpa. Pa mañan ku djus ke bo no tin ku paga pa e konsekuensia di a hasi un kos pasobra bo kier hasié, bo no bo no ta ke hasi esaki pero bo a hasi esaki. Dutli, mi ta kere nos por bai parti dos di e programa aki pasobra Rene bo bisa ku e ta un kos largu, so mi ta mira ku bo ta manera di bisa no ta un kos ku ta kaba den un dos tres ni nada, No. pasobra si tin parti dos di dje ya hende por komprondé ku halou prèp no ta mihó solushon. pa. Anto bo tin ku bebé tur dia, kòrè bon. Pa e pa e funshoná, pa e funshoná, pa e lèvel, e nivel di protekshon subi na persentashe, na porsentahe den bo kurpa, bo tin ku bebé tur dia. Hende muhé tin un di un un forma otro di bebe mas tantu pa dia ku e hende hòmber. Einan e diferensha ta asinta. E hende muhé ta por tata bebé dos biaha mas tantu ku e hende hòmber ta bebe pa e yega na e nivel di protekshon den su sistema. Bo komprendé? Pero tur e kosnan akí tin ku wòrdu hasí bou di un guia di dòkter. Bo mester bai un dòkter, papia ku un dòkter pa e dòkter sa dikon bo ke bebe, kiko ta e kosnan ku ta pone bo ku bo ke bebe, anto pa e hasi bo un tèst. Anto mi ta bolbe a ripití, ta ora e KB hasi e tèst basá riba kon bo órganonan vital ta funshoná, den e kaso aki dos kuminsá sigur ta bo igra i bo nir, e ta bisa bo sí òf e ta bisa bo nò. Awor si bo ke bai riba bo mes aventura, anto bo tin ku karga e responsabel di esei. I no kulpa ningun hende ku ba bebe prèp, pero tòg ba pega, bakiko? Pasobra menembe ta bolbe ripití, Prep no ta protehá bo kontra otro malesanan transmití seksualmente. Bo tin ku usa un kondòn. Ta si bo ta den un relashon ku un pareha fiho ta otro wega, ta otro kos. Pasobra bosan dos ta den un komunikashon, bosan dos tin reglanan ku otro, anto bosan anto esun ku ta bebe e prep sa ke tin ku bai kontrolá. Pero si ta parotin bo ta bai manera blenchi bo ta, bo ta pone bo mes na risiko, sea bo ta hende hòmber òf hende muhe. Ando na Kòrsou nos tin problema, nos no ta eduká nos mes pa Serio ke sí. pa bebe remedi. Pasobra ora dòkter bisa nos bebe antibiótika te ora ku e kaba, kaba bo antibiótika, ora ku nos tine na un e ora nos ta stòi bebe. Exactamente. Nos no ta bebe nos remedi completo, anto ta conoci, ta conoci na Europa, foral na Hulanda, cu nos cu ta hendenan antiano cu ta cay bao di e islanan abc, nos no ta disciplina den bebementu di remedi. Hasta riba remedi di hiv nos no ta disciplina pa bebe remedi di hiv. Ban corda otro remedinan. Si ta un kos ku ta fuerte den nos kultura, anto si nos ke kambia e sistema di di mira prèp komo un solushon, anto nos hendenan tin ku bira konsiente. Nos hendenan no ta konsiente ni na usa un kondon, anto awor bo ke bebe prèp. Nos hendenan no ta konsiente di usa un kondon. Laga nos kuminsá ei nan. Bo papia di kondon den nos komunidat, ta palabra malu bo ta papia. Kondon ta un kos ku hòmber gay ta usa. No! Kondom ta un proteshon tantu pa hende muhé i hende hòmber ku ke proteká su salú seksual. Awèl Dudley, Nos ta bai nos ta bai bèk aki, nos ta e bèk aki tres siman, ke parti dos ku Prep ta mihó solushon pa HIV, paso manera bo a bisa e kos aki no ta no ta No, bo por bis'é den un, den mei ora, den trinta minüt pasobra ta un kos largu. E por bai hasta tres episodio di prep. Pero nos por bai riba dje tres, si ta bai tres, pasobra ta bon pa eduká nos hendenan derover dje kos di prep aki. Paso e, ora ku mi a tende e ko'i mi di, Hei, e kòke a bole lanta kabes bèk atrobe e asuntu di prep aki ku. Nos ta kla pa nos ke pa nos bai usa prep anto loga prep no ta e mihó solushon pa nos huseria òf e ta solushon pero nos no ta eduká pa bebe remedi nos no ta eduká ni pa nos sa kon pa usa un remedi anto te nos no ta eduká te pa nos usa un kondon komisar esei ta Wak mi ta bisa bo mi ta bisa bo pa nos kuminsá ku prep na Kòrsou nos tin ku kuminsá ku un kampaña

pasobra e ta esencial, e ta dos den unu. Bo a comprende? Anto, otro cos ta tambe ta cu nos tin cu laga nos hendenan realisa, mescos cu hopi bia abo ta bisa, bo mester ta amigo cu bo dokter, bo mester ta honesto cu bo dokter, pakico bo ta usa prep? Bo por djis yega bisa dokter, mi ke usa pasobra mi no ta gusta bisti condon. Bo tin cu ta honesto cu bo dokter, pa bo dokter sa kico ta e motibo, pakico pa bo dokter komprendé e e pro i e kontra ku bo tin pa usa pa pa bo be usa prèp. Pasobra si bo no ta onesto ku bo dokter, anto bo dokter bisa bo si bai us'é, anto despues bo gaña bo ku komplikashon ken bo ta tira falta riba dje? Bo dokter. Pero abo den promé instante no a papia onestamente ku bo dokter kon bo bida seksual ta. Kiko bo ta hasi e keda sesa den bo bida seksual? Pa komprendé kamen esaki tambe ta un punto ku ta por pone nos komo hende hòmber i hende muhé gladi di onestidat ku nos mes. Kon onesto mi ta ku mi dòkter ku ora mi sèks dies bia dies bia den un siman? Ta un bia m'a bisi kondòm anto meimei m'a kit'é. Pero nos no ta bisa esei. Nos ta bisa nos ta usa kondòm kaminda nos no ta us'é niun momentu so. Te meni bo mester yega na e e ser asina onesto ku bo mes pa bo por bisa, E kos aki mi por mi por kuné òf mi no por kuné. Mi por disipliná mi mes na hasié òf mi no por disipliná mi mes na hasié. Pasobra e no ta djis un kos bo ta lanta bisa mi ta bai hasiendo despues laga para. Anto kòrda bon, ora bo stòp tambe kuné, protekshon a bai. Pasobra anto protekshon no ta keda henter bo bida den bo sistema, nò. Manera ba stop e ta kuminsá ba tambe. Anto e einan e kos ta bini ku hopi di nan ta pega pasobra nan ta kere nan a hasi e tratamentu awor ki nan tin prèp pa resi nan bida den nan korpa. No ta asina. Meskos ku tur remedi ku bo bebe e ta hasi su trabou, e ta sali for bo sistema. Awèl bon Dukli, nos yega na nos parti final pero nos lo tin parti dos di e asuntu di prèp aki pa asina por ampia mas riba dje, pasobra mi neba bisa trinta minüt no ta tiki pa e pa prep, bo mester di mas minüt pa nos por papia mas di Rofe di dje. Pero i nos ta bai parti dos, aki dos siman nos stay back atrobe pa nos papia di e asuntu di prep aki. Duttley, danki un bia mas ku bo ta bai tei den nos programa di Kiko Mas pa nos por hasiendanan un tiki mas konsiente.

Si asin nos e nos parti final di e programa Kiko Mas? Anto rumannan te aki dos siman nos stay back pasobra nan anto a bisa nos tin ku duna Dios loke ku ta di Dios anto e siman aki e siman ku ta bai bin nos a pasa e bida di Hesus pero no perdele aki aki tres siman Sin si aki dos siman no stay back atrobe den nos programa Kiko Mas. No wòrri ki e logo ki bou bo sabi mester a kambia pero e mea chèns di kambia pero pa nos por papia derover di e prèp ei ku tur hende ta papia di dje. Na asina nos yega nos parti final no stay back aki dos siman take care no stay back no stay back atrobe den nos programa Kiko Mas.